Congress Party MP Lok Sabha candidate Pu Lalbiak Zama chuan Vawinkhân Kolasib MJ Press-ah press conference neihin Mizo mipuite kan tun hun hi chanrual hun a ni a ti a. Mla election boruak dah thain Kristiante tana ding ka nih angin Mizo Kristiante chu an ṭan a a, an ṭan a au chhuak turin vote ṭheuh turin a ngen a. Media te zawhna chhangin Democracy innghnahna lungphun Legislature, Judiciary leh Executive te chu sawi nghin mai ni lovin sawi thiahin a awm mek a. Bjp sorkar hnuaiah danin awmzia a nei tawh lova, SBI te leh Enforcement Department te chu bjp i uite an ni a, Opposition beihna hmanrua atan bjp ten an hmang mek a ni a ti a. Pu Lalbiakzama chuan thlantlen a nih chuan a ngaimawh tur zingah danpui hnuaia sakhua tinten intluktlanna kan neih hi vawng nung turin hma ka la ang a, Kristiante nek chep ti duh nek chep tih duh dah tawrhna awm mek chu a thlen tawh loh nana hma lak a tum thu sawiin ni kum sang ni sawmhnih pathum chhungin Kristiante tih duh dahna vawi zaruk sawmriat pasarih India ramah a thlen thu sawiin Kan MP te hi an thla vang hovin an au chhuak leh an au chhuah leh au chhuah loh chu a hratu mipui te kan nih thu a sawi. Pu Bek Zama chuan Central ah bjp sorkar mahse thlantlin a nih chuan danpui hnuaiah Mizo mipui te tan theihtawp a chhuah theih tur thu a sawi bawk a ni. Amah tawihawmtu MPCC party president Pu Lalthanzara chuan media te zawrhna chhangin mla in thlanah party lian pahnih mipui ten an thlantlin loh chhan ah mipui ten en chhin sorkar an duh a, Chu chuan en chhin mai a nih thu a sawi a. Congress Party chu Central ah sawrkar, Congress, an lal phawt loh chuan tiin mi tam takin Mizoram ah sawrkar turin lo nghak rih tura an hrilh thin thu a sawi bawk. Mla pakhat an neih chhun dinhmun zawhna changin Pu Lalthanzara chuan tun dinhmun ah chhuah tumna a nei lova MP Ken.

President MHEP Sub Headquarter Scholarship chuan hun a kaihruai bawk a ni. Khualianpu John LT Sanga, DC, chuan MHEP thuthlung a mi harsa, rual ban lo leh ramtui lei lo te chhumdawh leh tanpui tumna a tel chu ropui a tih thu sawiin a taka an chet chhuah thinna chuan hmun hrang hranga midangte tanpui duhna thinlung a tuhnun phah thin thu a sawi a. Mizoram chhunga midang te tlan a luan chhuah duhna rilru atanga din pawl pawimawh ber te zingah MEP chu a tel a rin thu sawiin a tul hun apianga sorkar leh khawtlang khalh ngiltu leh hmasawnna kawnga kaihruaitu pawl tangkai tak an nih thu a sawi. Khawvel changkang zelah hmeichhia leh mipa mipa intluttlanna tura hmalakna leh an sahimna tura dan tha tak tak te siam mek zel a nih thu sawiin DC chuan, Chhungkaw dinna kawngah leh kaihhruai kawngah hmeichhe mawhphurhna leh chanvo chu a pawimawh hle a, a hriat thu a sawi a. Nun kawng dik inzirtirna hmun hmasa ber chu chhungkua a nih angin, chuta zirtirtu pawimawh ber chu nu te an nih thu a sawi. April ni sawm pakua a Mizoram aiawh tur Lok Sabha MP thlan chhuahna tura kum sawmpariat tling tawhte an vote an thlak theuh theih nan, MHEP member tin te chu an mahni inchhungkhurah vote thlak pawimawhna sawi rit tam turin a chah a. Mipa leh hmeichhia, thalai leh kum upa te vote hlutna a intutlan vek avangin rilru fim tak nen vote hmangin duhthlanna lantir turin a sawm a ni. Khualzawhawm Pilalliani, General Secretary MHEP chuan dikna leh rinawmna chawi nun tih kum puan thupui hawnna hun neiin vaihlo leh a kaihhnawih ei chi leh hmuam chi hrang hrang te chu hriselna tichhetu, hmeltibaltu leh nunna pawt tawitu a nih avangin Ram leh hnam hmelma tihbai awm tak a nih thu a sawi a. MHEP member te chu kan Mizo thalaite nun chhuattu, heng ruihhlo leh a kaihnawih hman sualna vengtu pawimawh tak an ni theuh tur ni theuh tura chahin hnam hrisel leh hmasaw ni tura ke pen zel turin kal khawm tih a fuih bawk. MHEP Kolasib Sub Headquarters Khawmpuiah hian member boral mi zahnih sawmruk pakua sunna hun hman a ni a. Khuallianin vote thlak tura inzirtirna leh midangte chophurna tura hmalakna,

Pi Lalthawmawii, Treasurer, leh Pi Vanlaltinphari, Financial Secretary, te an ni a, MHEP Sub-Headquarter Scholarship-ah hian branch sawmsarih pahnih awmin chhinchhiah dan chuan member sin khat sangkua zathum sawm nga panga an awm mek a ni. Nizan hmasa khan Scholarship bawrhsah pawh chuan LT Sanga, LT Sanga'n enna in Futsal Tournament a hawng a, infiamna chu taksa hrisel tura hmanraw tangkai a nih thu leh enna in Boys Home-a naupang awm mek te tana luanchhuahna remchang ni paha Futsal Tournament buatsaih a ni chu lawmawm a tih thu a sawi. Parish Hall-a hun hmanah hian Bawrhsap chuan Tournament chu inkhelh lama tui mite thiamna pho chhuahna hun tangkai leh an thiamna intuai hriam leh zualna huna hmang turin a chah a, ruihhlo laka fihlim turin leh chhungkua leh khawtlang tana mi tangkai ni tura Nun kawng tha zawh tura fuiin midangte tal malsawm a thlentu leh duhsakna dawng tlak nun nei turin a chah a ni. Hemi rual hian Lok Sabha inthlanpui April ni sawm pakua neih turah hian kum sawm pariat tling vote nei tawhte tan vote nei tawhte chuan ram hruaitu thlanchhuahna ah vote thlak theuh turin a chah bawk. Ni thum aw tur futsal tournament ah hian team sawmli pahnih an tel a, Colosip khawpawn atangin team pakua an tel. Hawnna inkhawm hi Major Caroline Zonunmawii Pachuau chuan a kaihruai a, inhmelhriat tirna a nei nghal a ni. Mizoram Police ten HPCD mi leh sa pathum an man. Mizoram Police chuan vawiin khan thuchhuah siamin CID SB hnuaia Special Operation Team chuan ni sawmhnih panga thla thum sang ni sawmhnih pali khan HPCD Cader Lalhming Thanga, Sena te pawl mi pathum an man thu an tarlang. Mizoram Police tarlan danin CID SB hnuaia Special Operation Team hian Saipum Kolasib District-a Nipkoh Tui Rial Haidal Project leh Mauchar,

Sakawrdai Police Station-ah thubuai ziah luh a ni. March ni sawmhnih sang ni sawmhnih pakhat khan Excise a Narcotics a thawktuten Lalzar Zoan hnen atang hian Ralbawm ram, Kolasib District Bukpui atanga kilometre riat vel hla-ah Heroin gram zathum sawmhnih pali an man a, NPDS case siam sak niin case register a ni. A hriselna a that loh avangin Court-in bail-in ni sawm panga thlakual sang ni sawmhnih pakhat khan lungin atangin a chhuahtir a. He thubuaiah hian niriat thlare Niriat Thlali Sanghnih sawmhnih pali khan Kolasib Fast Track Court chuan hrem a ti chhuakin kum sawm lungin lungin a tang tur leh cheng nuai khat chawi turin a ti a ni. Nungcha chil hlum hreh vanga nunna chan tal a rinchhan a, kum sawm thum pasarih kawr thah khua chu Mizoram District hrang hranga Honorary Wildlife Warden te chuan amah ralna leh chawimawina thuziak cheimawi vawiin khan an hlan. Larinchhan Hekortha khua dar chhung motor workshop neitu Puaich Lanunsanga fapa niin Rengdil khuaa motor chhe siam tura awm avangin Rengdil khuaa motor chhe siam tura awm avangin Tunthla ninga khan an ko a, chhun dar khat velah Kawrtha atanga chhuakin anmahni karin a nu nau fapa Lalthanpuia nen Rengdil an pan a, ramrikawn kawng tha leh ngil lai taka an tlan laiin an hmaa sanghar kawngpui kana a lo tlan chu chil a hlauh avangin a hel a, A helna lamah tuihawk luankawrah tla lutin a motor ke pawh a chhe nghal a, an che sual phah ta a ni. Chutiang a nun cha tihhlum duh loh vang a nunna hial a chan chu Mizoram hmun hrang hranga District Honorary Wildlife Warden te chuan pawi an ti in amah chawimuana thuziak leh ralna sum chu Pu Lalmuan Kima Khiangte, Mami District Honorary Wildlife Warden chuan Kawrthah khua an chena inah vawi inkhan a hlan a ni. Kawrthah khua DFO staff te leh Branch YMA hruaituten an chawiawm a ni. Mizoram Truck Truck Owners Association hotu ten Governor Hari Babu Kambhampati hnenah an harsatna te an thlen. Vawinkhan Mizoram Truck Owners Association hotu te chuan Governor Hari Babu Kambhampati chu Raj Bhavan ah an hmu a, Governor hnenah hian an harsatna te an thlen a ni. He hunah hian Mizoram Truck Owners Association hotu te chuan Beirabi Rail Station a rail lut leh chhuak mumal lo tak avanga, Harsatna an tawh chungchangte chu Governor hnenah hian an thlen a, MTOA hruaitute chuan member za sawm nga vel an nih thuh sawiin an pawlah hian truck za thum bawr an inziak lut tih an sawi. Bairabi rel het atanga Mizoram hmun hrang hranga buhfai dah khawlna hmuna buhfai phurhsak turin FCCI contractor te hnuaia an inhlawh tih an sawi a, tun dinhmunah rel luh leh chhuah dan te a mumal lo hle a. Hei vang hian MTOA hruaitute chuan Truck neituten harsatna nasa tak an tawk mek tih Governor hnenah hian an thlen a. Bairabi Station chuan hmunhma, hmanrua leh thawktu te a neih that tawk loh avangin hmun chep takah truck tam tak inhnawh khawm a ngai tih an sawi a. Hei vang hian a hun takah bungrua te an hlanthlak theih loh phah thin a ni an ti. He an harsatna te sutkian a nih theih nan hian Governor chu Railways hotu te leh, FCCI hotute biak sak turin an ngen a ni. Governor chuan MTOA hruaitute thu thlen leh an harsatna tawh chungchang te a ngaihthlak hnuin a ṭu langa hmalakpui a tum tih a sawi a. MTOA lam pawh General Manager, North East Frontier Agency, NEFA, Gauhati chu hmu turin thu rawn a pe a, recommendation letter a ziahsak nghal bawk a ni. Khatih zawng ka tun chu ma chanchin thar kan tih chhuah thei a ni leh ta a, thlir tute in zavai mang tha u le.